Arĩ mũthĩ wa kũririkana atumia ndigwa thĩinĩ wa thĩ, tũkoha thabarĩ nginyagia mwena wa Raini kaũntĩ-inĩ ya Kiambu, kũrĩa tũracemania na Rahabu Wangũi, ũrĩa nĩ ũmwe wa atumia arĩa makuĩrĩirwo nĩ athuri ao gũkũ bũrũri-inĩ. Wangũi agatũtarĩria mbere ya mũthuri wake ahurũkĩte, mũtũrĩre wao warĩ mwega, kuona nĩ maateithanagia maũndũ ma gwaka mũciĩ wao. Na nĩ twaikarĩte maica mega tondũ nĩ akĩndeithagia, ciana nĩ nĩwe wa nĩ ahotaga tondũ akĩrĩ wĩra wa G4S nĩ ahotaga kũgũrĩra ciana ciake irio na kũmathomithia. No mĩaka ĩtatũ mĩhĩtũku, mũthuri wa Wangũi nĩ arwarire na agĩtuĩka wa kũhurũka, na hau nĩho mũtũrĩre wa Wangũi wagarũrũkĩire. Ndĩcitĩ iria ikagĩrio, erĩu irima, nĩ ndokire ndĩ hau ngĩrĩra, ngĩrwo nĩ mũtumia ũngĩ tiga kũrĩra wa ndegwa, tondũ andũ arĩa nĩ kwendia marendia indo ciaku cia nyũmba, sister rĩu ciake twĩ kũu kaburi. Ngucanio na kũmenererio nĩ andũ a nyũmba ya mũthuri wake ĩkĩoya thayũ ũrĩa warĩ mũciĩ-inĩ ũcio. Makiugaga ĩĩ nĩ ndoraga mũndũ wao, makĩanjia kũrehe thĩna makiugaga ĩĩ ahikirie mũirĩtu wa kabete, maũndũ marĩ maingĩ. Ũndũ ũyũ Wacũngĩrĩirie mũtũrĩre nginya wa ciana ciake ũkorwo ũgĩcenjia. Ndahagĩraga thaburia ya ĩtarĩ, ngoya thagiri ndĩrĩ mwaki, ngoya thaburia na maĩ, ngakunĩka, ngaigĩrĩra hau nĩgetha ciana ici igĩe na mwĩhoko atĩ gwĩ kĩndũ kĩrahĩa na hatirĩ kĩndũ, na nĩ ũtukũ. Ciana igakoma. Thengia wa maya mothe, Wangũi akĩrũgama na mũciĩ wake nginyagia akĩhota kũrũgama rĩngĩ, ona kũrehe atumia angĩ take hamwe. Tũkĩrara o hĩndĩ ĩyo nĩ tũkũruta ciringi fifty tuoe kura yũthwo ĩrĩa ĩrĩ andũ aigana ũna iria igũkorwo ciĩ ho. Nĩ twathire kura na ngĩbandi kĩothe nĩ ndambire kũrĩa ndĩ namba ĩmwe. Mũtũrĩre wa Wangũi rĩu nĩ ũcenjetie kuona rĩu nĩ ahotete kwĩhanda rĩngĩ na gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake. Nĩ ngona gĩa kũrĩa, ngona ũhoro wa kũrĩha nyũmba ta ĩno, tũmahitaji tũrĩa tũrendekana, mwana ta ũyũ ũyũ athomagĩra private ngahota ũyũ o nake athomaga private ngahota gũkĩmũthomithia o hau. Na tondũ ũtamerithĩtie ndatigaga kũhanda, kĩoneki kĩa Wangũi kuuma arĩ o mũnini kĩarĩ gũtuĩka mwarimũ, na rĩu nĩ ahotete gũcoka cukuru nĩguo kũhingia kĩoneki gĩake o ta ũrĩa tũirĩ erirĩirie. Wangũi nĩ ũmwe wa atumia gatagatĩ ka atumia mirioni nyingĩ arĩa makoragwo matigĩtwo na mathĩna na mĩtangĩko mĩingĩ thutha wa athuri ao kũhurũka, na ũmũthĩ arĩ mũthĩ ũrĩa makoragwo makĩgeria gũkinyĩra ihoto ciao na kũgeria gũka na mĩbango na mĩtaratara ya kũmahotithia kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao, hamwe na gũtwarithia mĩtũrĩre yao na ya ciana ciao na mbere.